ɔno wayɛ sɛ bɔɔla kaa yes wayɛ sɛ bɔɔla kaa wodi n'anim a yɛhu wodi n'akyi a yɛhu wahu deɛ mɛma mi ka kyerɛ sɛ wayɛ bɔɔla sɛ bɔɔla kaa ne sɛ ɔn sɛ bɔɔla kaa ɛ ɛ wayɛ sɛ tima kaa tima ɛfa ɛfa load a ɔn sɛ wodi n'akyi a ne wodi n'akyi ebetumi ayɛ egu so wodi n'anim so ɛ obetumi atwi afa wɔ so good nti ne nkyerɛaseɛ mɔkyere no a ɔkae ne nkyerɛaseɛ na mekyerɛ wei atamas ɛkɔdi n'anim nyɛ mo akyire na ɛde no kɔɛ good yɛ nua pa kwesi ata okodi n'akyi esi sɛn nti no wonder sɛ ɔka sɛ ɔpɛ mo akyire ɛno nti ɛna ɔkɔfa maame a wanyini kyɛɛ no no.

Agya aba o, agya aba, agya anya aba abɛduru, na mpanyini nso se panyini nni fie a, ɛwɔ sɛ mmɔfra nyinaa modue. Ɛɛ akannefoa no baako baako, aduosia nsia, na kyerɛ sɛ ɔman Ghana nyinaa, yɛrekɔ akɔ akɔto santene, na afei yɛakɔ akɔyi nea ɔba abɛdi yɛn anim firi mfeɛ mpem du mmienu ne akyire aduonu baako, mekyerɛ mu a, 2020, 2021 Oxford, na ɛnnɛ no, Kwaeɛ mu television, yɛabobɔ awurawura mu, na yɛfiri kwaeɛ mu baeɛ no, yɛaba abɛduru Kumasi Santase, Zongo opposite hɔ ara, ɛhɔ na yɛne Akukudam, Adehyeɛ, yɛn papanom ne wɔn a wɔagye atom sɛ wɔbɛhwɛ ama ɔman yi kankɔ akɔ n'anim wɔ amanyɔsɛm mu, na yɛne ɔpanyini baako nso ahyia. Mpanyin se, Ɛɛ, Kaakum, yɛgye no kɔkɔɔ anum. Ɔno ankasa bɛbɔ ne din, na afei yɛwie a, nsɛm baako, mmienu, mmiɛnsa bi a yɛbɛbisa no no, yɛde agu akwan mu ama wo. Ɛyɛ Kwayom Television. Yɛapere yɛn ho nso akɔ YouTube so. Enti woduru YouTube app no so a, search engine, taipo KWAYM na wode TV no asɔ so. Wobɔ sɛn daa no, videos ahodoɔ no deɛ, ɛsɛ w'ani, na ɛnsɛ sɛ ɔka kyerɛ, na mmom kae sɛ Onyankoropɔn yɛ ahyɛaseɛ ne awieɛ. Enti Fountains of Christian Power Ministry, Poku ase, ɛhɔ na nnɛyi obiara kɔ. Mese Nkramofoɔ koraa de Buta ne Jalavia wurawura sum ase ba ma Prophet Archie ɛne wɔn di nkitaho. Ɔgye Nyame mma akɔ Ɔsoro Ahemman mu. Paapa, mema wakɔ aba. Dwoso aburo. Na wo mpɔmu te sɛn? Na ayɛ sɛ kwaeɛ no ara. Ɛmu dɛdɛɛdɛ.
Atwe, ɔsono ne nkranteɛ, biribiara wɔ mu. Na sɛ ɔmpɔ mu ɔdene. Papaapa, ayɛ sɛ Ado Dankwa Akufo-Addo's Excellency. Ahwɛfoɔ rehwɛ wo. Yo. Na wo din ne baabi a wofiri. Me din deɛ ketewaa bi. Kakraa bi. Yɛfrɛ me Kwabena Nsɛnkyire.
Dodoɔ ara no ara frɛ me Honourable Sɛnkyire. Okay. Yɛ Asanteman mu hɔ atom atoyerɛnkyɛm mu aboafoɔ. Okay. NADMO no, me na medi, meda ano a medi bɔɔbɔe. Ɛna ɔsono amanyɔkuo no so no, eh, me ne Chairman Abedi Akyire, that is the fir- first Vice Chairman Okay. For Ashanti region. for Ashanti region. Sɛ wo nso wontumi koraa o. Aah kyerɛ sɛ wontumi nni hɔ a na mewɔ hɔ. Ɛnna wo nso wontumi. Ahaa kyerɛ sɛ ɔno no wontumi na ne hoɔden no deɛ na kyerɛ me mebɔ ne kyidɔm. Kyerɛ sɛ wo nso obiara ntumi wo. Ah well yɛhwɛ. Na kakraa bi ɛfiri he ɛfaa he na yɛbɛwuraa politics mu. Adwuma bɛn na na woyɛ, deɛn na na woyɛ, deɛn na ɛsiiɛ a sɛbe mprɛduasa bɔɔ pitiri ara na ɔne yɛ nsuom na yɛmmoa. Yo, eh, sɛ wobɛhwɛ a, ɛduru mmerɛ bi yɛ a na ninety two na Rollins wɔkye wei na wɔyɛ wei na wɔyɛ wei na wɔyɛ wei. Yɛyɛ domofoɔ, yɛ papa nom yɛ domofoɔ nom ne UP foɔ no deɛ na ɛsɛ fata sɛ ɛwɔ sɛ yɛtiatia yɛ papa nom anamɔn so. Nti na akɔyɛ sɛ Rollins wɔyɛ bɛrima dodo. Nti ɛwɔ sɛ yɛ organise. yɛn ho na yɛn so kyerɛ sɛ Asanteman yɛ nananom ko gye Asanteman nti ɛwɔ sɛ yɛn so yɛtumi yɛ biribi yɛhyɛ yɛn nananom anan nti sɛ wohwɛ a 96 nom ne adeade no yɛ tam ana tafo pankorɔ no ne ɛyi no nyinaa yɛ kyemensa bonsu na ɛwɔ hɔ no yɛyɛ rally a na ndc fa akɔfa matwomɛn nom ne adeade Nɛɛse no yɛ nteaseɛ. Mmeranteɛ wɔ fie. Yɛso yɛkekaa yɛn ho bɔɔ mu. Yɛtee bi te sɛ Action Troopers. Yɛsan tee bi te sɛ Maxwell Boys wɔ Aboabo. Afei deɛ na nnipa no ara reba ara ba ba ba ba. Ɛna Nyanti Ace, me Alhaji Akwasi Abua, Dɔkta Kwame Amoah Kotofoɔ ɛne ebinom, Mister Friye, wɔn no tɔn electricals ɛwɔ Kegyetia ɛne others. Yɛn nyinaa yɛka bɔɔ mu na yɛtee Young Elephant. na mpanimfoɔ nso taa akyi paa nti obi te sɛ nana adu asabre nana sɛ mɛnsa nom nyinaa no taa akyi because that time no wotu aba biara na ndcfoɔ de matwofoɔ aba abɛfa ballot box no ne adeɛ at the end of the day yɛtu wie a case close deɛ declare ne sɛ wanwini ne ne wanwini na ɛnyɛ si awie nti na kyerɛ sɛ wɔsɛ yɛso yɛkyerɛ sɛ yɛso yɛko agye asanteman ɛno ne ɛkwan yɛfaa so a

Is it must win or biribi kakra bi bɛtumi apusi? Yo,
uh, especially yɛ campaign no deɛ uh, yɛ a yɛyɛ campaign no wɔ fam and you, you ankasa you can testify Nana Addo baa bɛdi nansa nanteɛ ne aporɔbɔ a yɛde ne bɔɛ wohu nnipa ebu fa so Nora, yɛfiri Tɛpa ɛba nyinaa wohuni yɛfiri yɛba yɛbɛsen kɔɔ Hello FM wohuu nipa a nebu fa so it tells you something is going to happen and it will happen and happen massively because His Excellency Adodankwa Akufo Addo message na na ɔde ɔde ma yɛn anaasɛ adesrɛde a na ɔsrɛ Asanteman Kumaseman sɛ Mfeɛ nnan a ɛtwaa mu no, yɛto maa no bum, na mfeɛ aduonu yi deɛ, 2020 deɛ, yɛnto ma no bum bum. Na sɛ bum balance. Exactly.
Wahu, yɛwɔ sound system bi wɔ hɔ, yɛfrɛ no boomarak. Ɛno ɛbɔ mu a, na sɛ kɔm de wo a, na wo yam kura wo so. Saa bi na yɛpɛ sɛ yɛtoɔ. Enti seesei yɛakyɛngye slogan no. Wahu, yɛde bi abɛka ho, Four more for Nana. Four more to do more More more more for NPP to stay more. Yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ nhome so na almost eight good months ni Ashanti region per se nsɛm bi nenam mframa mu I think sɛ yɛanya wo yi deɛ na wo san nso yɛ NADMO panyini yi eh, yɛrebisa wo kakraa bi yɛakwan ho nsɛm no ase ayɛ sɛ egya no resɔ na adum, egya no resɔ na adum. Biribi ta akyiri anaa ɛbɛyɛ saa ma a a egya no asɔ. Yo, sɛ wohwɛ a, w'ankasa bɛdi adanseɛ. Hwɛ wo mpɔtamu ne baabi a woteɛ. Woahu akwan kɔ a ɛkɔ so? Good. Na mpɛn bebree no, sɛ mete sɛ nkurɔfoɔ bi na yɛakwan na yɛakwan na yɛakwan a, lo and behold, Yeah na I don't fault them because ɔmo nim sɛ His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne NPP foɔ ama amɛyɛ a there is no government a ɔbɛyɛ. Ɛyi ɛɛ ɛyi Asomasi ɔno wayɛ sɛ bɔɔla kaa yes wayɛ sɛ bɔɔla kaa wodi n'anim a yɛhu wodi n'akyi a yɛhu wahu deɛ mɛma meka kyerɛ no sɛ wayɛ bɔɔla sɛ bɔɔla kaa ne sɛ Wohu sɛ bɔɔla kaa ɛ ɛ ma wayɛ sɛ tima kaa. Tim a ɛfa ɛ ɛ ɛfa load a, wohu sɛ wodi n'akyi a, na ɛyɛ fi. Wo wodi n'akyi a, ebetumi ayɛ agu wo so. Wodi n'anim nso ɛ? Obetumi atwi afa wo so. Good.
Enti ne nkyerɛaseɛ, mɔkyere no a ɔkaeɛ no nkyerɛaseɛ na mekyerɛ wo yi. Atamus kɔdii n'anim. Nyɛ mɔkyere na ɛde no kɔeɛ? Good. Yɛn nua Pa Kwesi Arthur, ɔkɔdii n'akyi, ɛsi sɛn? Enti no wonder sɛ ɔka sɛ ɔpɛ mɔkyere. Ɛno nti na ɔkɔfa maame a wanyini kyɛɛ no no. Sɛ wote aseɛ sɛ ɛɛ Nana Akufo-Addo wanyini nti wotu so bɔ bosea. Sɛbe abranteɛ de maa wo, wote aseɛ, flax na ade kutaeɛ. Sɛ wote aseɛ. Enti ɛɛ wɔno deɛ n'asɛm no deɛ yɛnka. Na deɛ meka akosie yi ne sɛ, yɛwɔ yɛn nuanom bi wɔ baabi a wɔn nso wɔkɔ independent. Na kwaeɛm deɛ ɛkɔ baabiara. Ɛkɔ ɛkɔ baabiara. Na sɛ kwaeɛ kɔ baabiara deɛ na kyerɛ sɛ wokɔ wofa ayi soame mensuro koraa na wɔn a wɔn to aba wɔ soame asemasi bɔɔla kaa bɛgyina ɛyi tima kaa bɛgyina hɔ sɛ wayɛ abawa route kwan After sɛ wɔkaa no wɔ parliament sɛ wayɛ abaawa route kwan no, ɛdeɛn na abaawa route kwan no ɛyɛɛyɛ? Ne ɛno akyi no wɔn se ɛyi honourable chairman sɛ bonsu ɔnyɛ akwan. Ɛnɛ kɔkɔhwɛ abaawa route kwan how was it how is it asphaltic sɛ wote aseɛ na mo gyina hɔ sɛ akoa bi akoa bi akoa bi akoa bi Sɛ Kyei Mensah Bonsu, Leadership of Parliament, deɛ ɔno no antumi anyɛ no, wofi sɛ Kwahyo Agbabi bɛtumi ayɛ? Obiara ntumi nyɛ.
Ah, Kɔbɛ Kwahi,
deɛ Joe Wise antumi anyɛ no, wofi sɛ obi bɛtumi ayɛ? Obi ntumi nyɛ.
Ɛno nti na metu yɛn nuanom fo sɛ mma mo nyɛ nnu mo ho Me ne obi redi nkɔmmɔ na mese, Ah, Masa, nsɛm a worekeka yi deɛ, anka Jesus wɔ hɔ, wɔ hɔ paa na anka yɛbua no kumfɔ, anka bɛkɔ akɔka ho. Ɔse, Me? Adɛn, menyɛ Kristoni? Na mese, Na sɛ nsɛm a woreka yi deɛ, kyerɛ sɛ wowɔ hɔ a, anka saa na abɛyɛ. Asi atwa mu nti na woreka saa. Wote aseɛ? Adeɛ a Kyerɛ Mensa Bonsu, Joe Weiss. Mama Pat, nnipa no dodoɔ no ara no antumi anyɛ no. There is no way obi bɛtumi ayɛ. Wabrɛ n'aban so ɛsan wɔ ayi ɛɛ eh, power. Ɛno nti ɛna mefa akɔnya na masrɛ ɛɛ eh, me nuanom ɛɛ eh, electorate ne ɛne ɛto aba no. Obi se Joe Wise nyɛɛ hwee, ho a ho anyɛɛ hwee. Na DC yi no a mo ne no te hɔ na sika ba ne nsam no, ɔno deɛn na wayɛ? Na nka merebisa wo saa asɛm no. Yɛaka saa asɛm no almost twenty years ni. Assembly member nyɛ kwan, DC nyɛ kwan, member of parliament nyɛ kwan. President deɛ ɛsiane sɛ ɔmmɛne yɛn nti no yɛntumi mpushe no. Adeɛ a ɔman yi yɛbɔ ho dawuro paa ka ho asɛm paa yɛ kaa kɔbedie ho nsɛm. Ɛɛ woduru hɔ no mepɛ sɛ wotoa so hɔ kakraa bi ma. I'm Christian Osuantwi, the Special Assistant to the Chief Executive Officer of Maslok Ghana, Nhyeriesu Constituency, Income Member of Parliament. Keep watching Kwayem TV. Keep watching Kwayem Television. Keep watching Kwayim Television. Keep watching Kwayim TV. Kwayim TV. Kwayim Television. Ɛno ara ne Kwayim Television. During the covid time no, everybody turns around to Kwayim ɛkɔpɛ ahama ɛba abɛtete anoa dudu. Nti ahoɔden no nyinaa no wɔ Kwayim. So everybody should keep watching Kwayim TV. That is where our strength and our energy will come from. Ɛyɛ ampa, me din de Steve Amoah, me na megyina wɔ nhyiaɛ so, meyɛ CEO Maslog, nti TV paa deɛ ɛno ara ne Kwayem Television. Join Kwayem Television and subscribe.